Illejla mingħand Kurt irrid nisma' kif ser jevolvu d-djar tagħna fil-futur. Wegħedni li b'dak li ser jirrakkuntali, ser jimpressjonani. Ħa nitkellmu wkoll fuq il-fatt li kulħadd jippreferi li jirċievi kontijiet baxxi. Kurt ħa jaqsam magħna kif dan jista' jsir u mhux biss niffrankaw il-flus imma wkoll inkunu qegħdin nipproteġu l-pjaneta li ngħixu fiha, nkunu qegħdin nieħdu ħsieb l-ambjent għax jekk ma nipprodux għax jekk ma nipproteġux il-pjaneta aħna, min ħa jipproteġiha? Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Whole Earth Organic Refreshing Drinks, Sparkling Thirst Quenchers Bursting with Flavor. For the love of food, golden drop.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
United Colors of Benetton. Eliv Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek.

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum it-23 ta' April. Illum għandu l-birthday l-attur Al Pacino jagħlaq 83 sena. Rajnieh f'The Godfather, fi Scarface, illum jagħlaq 83 sena. Wasal il-ħin issa biex inlaqqagħkom mal-mistieden tiegħi llejla. Imprenditur imma wasalli għal widnejja li l-pasta carbonara li jipprepara tħabbatha ma' tal-aqwa chef. Nilqa' miegħi lil Kurt Micallef. Kif int, Kert? Is-sara ta' tajba, grazzi tal-li ċettajt l-istadina, tista' takkomoda ruħek, jena ħampoġġi bil-qeda biex nkun nista' noħu dettalji u nsegwi tradizzjoni ta' prime time. Isem ikun jom. Kert Mikallef.
Kert Mikallef. Data ta' twelid, Kert. 16 April. Sik, ej, mela ftitilu.
Happy belated. Fejn inti mwilet, Kert? Pieta. Pietà, Residenti. Mellieħa.
Mellieħa,
Professjoni.
Imprenditur. Imprenditur.
Kurt, Wasalli għal widnejja li l-pasta carbonara li tipprepara inti mhu staċċuna. Imma ħa naqbdu fuqha minn hawn ftit ieħor, minn hawn ftit ieħor ħa nitkellmu fuqha. Ħa nitkellmu fuq ix-xogħol tiegħek, ħa nitkellmu fuq il-professjoni tiegħek. Inti imprenditur fid-dinja tal- Domestic Appliances, jien l-ikbar kurżità li għandi hija li inti twenty four seven fit-teknoloġija. Iva. Tara t-teknoloġija tinbidel. Parti mix-xogħol tagħna li li ovvjament iżżomm ruħek up to date, li inti tkun minn tal-bidu biex inti tkun taf eżatt x'se jiġri għada. Li għalhekk waħda mill-iktar affarijiet importanti.
Jekk tħares lura għaxra ħmistax-il sena ilu, u tqabbel ma' llum il-ġurnata, id-djar tagħna kif evolvew, id-domestic appliances li għandna? La, id-domestic appliances li hawn illum huma affarijiet illi, ejja ngħidulhom smart, jiġifieri mixjin l-iktar lejn smart u għadna qed nitteppjaw il-bidu, jiġifieri għadna qed nogħbolxu l-bidu ta' smart. Plus li llum għandna gadgets madwarna bħal m'huma r-robot window cleaner illi, Sa għaxar snin ilu li jkollok robot, eh, kienet ċaġġa tal-films.
ma qatt biss naħseb konna noħolmu li għandek robot iż-żgħar qed jgħinek Tipprepara l-ħasil, ejja npoġġuha hekk. Imma jekk kellek tħares lejn il-futur, kif ħa jevolvu d-djar tagħna? X'ħa jkollna li m'għandniex illum? It-teknoloġija ħa tkun ħafna iktar side by side man-nies ġo d-dar tagħhom. Jiġifieri diġà għandna ċertu restaurants hawn Malta li għandhom robot li jservik l-ikel. Issa dak huwa l-mod kummerċjali. Ħa jkollna robots li ġo d-dar se jkunu qed jgħinuk tgħix il-ħajja ta' kuljum. Kurt, Kulħadd jipprova kemm jista' jkun jirċievi kontijiet baxxi. Issa, meta għandek karozza, kulħadd jaf li trid tieħu ħsiebha bl-aħjar mod biex ittik l-aħjar servizz u trid toħodha s-service. Fil-każ tad-domestic appliances, da japplika wkoll.
Japplika wkoll, l-unika ħaġa li għandna daqsxejn kontrina hu in il-kultura mhijiex ta' service, jiġifieri, fejn fil-karozza kulħadd jifhem li għandu bżonn service, Ġo l-appliances il-Malti għandu kultura ħa nixxi l-aħjar imma mbagħad xi niġi għas-service irid ikolli ksara biex jiena nċempel biex nieħu assistenza. Dak huwa xi ħaġa daqsxejn ħażina li għandha bżonn tinbidel. Jiġifieri inti ma tħallix il-karozza tieqaf biex ittiha l-petrol. Inti ttiha l-petrol x'inhi tgħidlek wasalt lejn l-aħħar. Hawn min ittiha l-petrol x'inhu jkun fin-nofs. Inti x'inhi l-appliance tiegħek? Għadda ċertu ammont ta' żmien minnha, inti għandek iċċempel jew tirreferi għal bniedem tal-fiduċja tiegħek fejn inti tgħidlu 'isma', m'għandix ħsara ta', imma aħjar tiġi u tara daqsxejn għax jiena kuljum nuża l-washing machine, jiena kuljum niftaħ u nagħlaq il-fridge, ejja daqsxejn ittawwal u jsir service kif suppost. Ovvjament ħa tiggwidanja aħjar inti pero nassumi fejn jidħlu appliances fejn għandek l-ilma, dishwashers, washing machines hemm bżonn iktar. Mhux hekk, fejn jmiss l-ilma, l-ħaġa kulħadd jaf li l-ilma ta' Malta huwa wieħed minn dak l-iktar iebes, jiġifieri għandna ħafna hard water. Illum hawn ħafna wkoll appliances biex jgħinuk tneħħi l-hardness tal-ilma ġewwa d-dar tiegħek biex inti tgawdi f'kollox, fil-shower, fil-washing machine, f'kollox. Apparti hekk. L-effiċjenza tal-appliances jaffettwa jekk l-ilma. U żgur jekk inti l-ilma jkun mingħajr ġebla. Inti il-valve tal-washing machine mhux se jinstat. Inti id-doxxa fejn inti tinħasel kuljum. Apparti li l-ilma li qed tmiss ma' ġismek huwa aħjar, id-doxxa ma trabbix dik l-abjad li ngħidtu l-alġebla. Għal min għadu jieħu t-te ġo kitla ta' bl-ilma tal-vit, mhux se jkollu l-qiegħ kollu ġebla. Dawn huma affarijiet żgħar li Għandna bżonn nibdew nagħtu kasu. Dak huwa l-futur li inti Appliances servik sentejn tlieta żejda għax inti ħadt ħsiebha, inti ffrankajt kemm il-flus biex inti tmur tixtri oħra. Kurt, darba qrajt intervista tiegħek u inti bdejt il-konverżazzjoni billi għedt l-eħfef parti minn xogħli huwa l-inbigħ. Però mbagħad ovvjament komplejt. Żgur.
L-iktar parti diffiċli hija l. servizz kollu li jiġi wara l-bigħ. Jiġifieri biex inti tbigħ irid ikollok prodott tajjeb, OK, prezz tajjeb, imma jinbigħ. Il-servizz ta' wara huwa l-iktar ħaġa diffiċli u parti kbira mit-tim ikun fejn ma jidhirx. Da bħal meta inti qed tagħmel programm hawnhekk, hawn tnejn quddiem il-kamera u xi tmienja wara. Aħna għandna l-istess ħaġa. L-after sales, it-technician, in-nies li qed jieħdulek it-telefonati kuljum, illum hemm call center ta' għaxra ħmistax-il ruħ, dawk ħadd ma jrid jagħti kashom ġol-ħanut. Dawk huma nies li qed jaħdmu ħafna iktar minn wara l-kwinti li daw bħal ma għedt inti fil-bidu, ma għandniex break. Daw mit-tmienja ta' filgħodu sas-sitta ta' filgħaxija daw telefonati, trid tifhem 'il dak li jkun. Għandek ħafna issue li dak li jkun iċempel mhux preparat. Mela jekk inti se ċċempel għax għandek il-washing machine bi ħsara, prepara daqsxejn il-karta tal-mudell. biex ovvjament tkun tista' tgħaddi l-informazzjoni. Għax inti dawn l-affarijiet se jitolbuhomlok. Dan ma jista' jiġi l-ebda bniedem id-dar tiegħek b'mitt pompa. Iridu iridu jiġi d-dar tiegħek bil-pompa tiegħek. Mela awtomatikament inti kull ma trid tagħmel tieħ il-mudell, da ħa jfittxu l-mudell li inti għandek fuq il-kompjuter, ħa jiġu d-dar tiegħek attrazzati u lesti bil-pompa u bil-parts li għandek bżonn. Dawn affarijiet li ftit ħsieb. Jagħmlu l-esperjenza ta' dak li jkun ħafna aħjar. Kurt, illum il-ġurnata kulħadd irrealizza r-responsabilità li għandna li nipproteġu l-ambjent tagħna, li nipproteġu l-pjaneta. Min jimmanufattura, min jikkrea l-appliances, kemm qiegħed jgħinna, kemm qiegħed jiffaċilita l-ħajja tagħna biex nagħmlu dan, biex nipproteġu l-pjaneta? Din is-sena hija s-sena fejn kulħadd, infatti jekk tara kwalinkwa reklam ta' kwalinkwa ditta, inti tara l-ambjent, tara ħdura, tara carbon zero, neutral, inti il-reklam tad-dinja kollha tal-appliances m'għadux idur madwar l-appliance u l-features għax il-features saru ejja ngħidu viċin ħafna ta' xulxin. Ir-reklam huwa kemm ma ħammiġniex biex dik l-appliance waslet id-dar tiegħek plus hi u taħdem kemm mhux se tħammeġ l-ambjent. Jiġifieri jekk inti qed tixtri. Għal modididire, fridge, inti taf li di kuljum ħa taħlilek five cents. Mela inti ħlejt inqas, il-pajjiż produċa inqas u meta tiġi biex tarmiha, għax din hija xi ħaġa li n-nies ma jagħtux kas, kemm minnha jista' jerġa' jiġi użat jew kemm mhux se tagħmel ħsara l-ambjent. X'ħajja fih l-appliance wara li ma tibqajx tużah inti? Eżatt, jiġifieri inti għandek ħajja twila. Inti għandek before manufacture, during lifespan, meta tużah, dik hi, wara. X'se nagħmlu bil-plastik, x'se nagħmlu bil-ħadid, x'se nagħmlu bil-gass, dak huma ħafna iktar importanti minn meta pproduċew.
Kurt, biex nagħlqu fadlilna l-aħħar minuta ma nistax ma nerġax naqbad il-konverżazzjoni fuq il-carbonara, fuq il-pasta carbonara. Jiena tax-showroom tiegħek qaluli li mhux l-ewwel darba li f'nofsinhar, eżatt, tipprepara l-pasta carbonara. Għandi delizzju li nħobb insajjar. fi żmien kont anke b'restaurants, li jiena ngħidilhom isma' llum għandkom ma ftit tieklu nkun naqra ħafif u naqbad u nsajjar ħmistax għoxrin ruħ. Però dil-biċċa xogħol ta' chef vera darba kien hemm klijent ħasbek chef. Iva, kien hemm klijenta li kienet qed titkellem ma' wieħed mis-salesmen u qaltilhom l-allu dak, dak li joqgħod isajrilkom hekk, qaltli isma' isma' qaltli Isma' qaltli m'għandekx xi business card u qaltli forsi jkolli xi ħaġa d-dar u tiġi ssajjarli. Tiġi toqgħod issajjarli għal mistiedni. Alla bniedem, alla dak il-bosta.
Kurt, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla, veru napprezza li tkellimt magħna dwar dan is-suġġett, però fuq kollox grazzi talli qed tkompli tkabbar l-għarfien biex ovvjament kulħadd ikun jista' one Ovvjament jiffranka l-flus għax ikollu kontijiet inqas, però fuq kollox inkunu nistgħu nipproteġu l-ambjent. Grazzi ħafna Kurt u l-kumplament tas-serata t-tajba. Għandi rigal żgħir għalik biex ngħidlek grazzi talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Fil-fatt grazzi għal Fior di Vita, għalik għandna numru ta' prodotti Fior di Vita biex tkun tista' tikkrea platter perfett kif ukoll grazzi għal Nemnem Candles, għalik għandna xemgħa li kull darba li tixegħelha kemm fl-offiċċju jew inkella d-dar żgur li ħa tiftakar fina għax żgur ħa timlilek kullimkien riħa vera jfuħ. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata. it-tajba. Lilkom it-telespettaturi, qabel ma mmorru għar-reklam nixtieq infakkarkom li bħal-lum inkollna kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Talion. Talion li huma prodotti ta' sbuħija, intom kull ma tridu tagħmlu huwa li tirrispondu domanda sempliċi ħafna li hija li nkun tellajt jiena fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi. Jekk tirrisponduha tajjeb tkunu qegħdin fiċ-ċans li grazzi għal Talion intom tkunu r-rebbieħa. Qed nistenna r-risposti tagħkom. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ikompli Primetime. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn Berocca, ippakkjat vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca, ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għall-vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized.
Tile and Style, the Tile Center at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. Żmien l-allerġiji, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħeslem, magħmul minn ingredjenti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar Ħajja aħjar! Il-prodotti Sterimal huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu.
Whole Earth Organic Refreshing Drinks, Sparkling Thirst Quenchers Bursting With Flavor.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Merħba jiena Kristin Buħaġar, tabiba u direttriċi fl-Isptar St. Thomas. Illum se niddiskuti Il-histeroskopi. Din hija investigazzjoni tal-utru. Permezz ta' apparat li jissejjaħ histeroskop, il-ginekoloġist tiegħek ikun jista' jara l-istruttura tal-utru minn ġewwa. Dan l-apparat huwa rqiq u flessibbli. Għandu kamera u dawl biex permezz tagħhom l-ispeċjalist ikun jista' jara l-utru minn ġewwa fuq monitor. Il-histeroskop jiddaħħal minn ġol-vaġina u l-ispeċjalist ikun jista' jieħu xi biopsies jew anke jneħħi xi fibroids jew qarniet waqt il-proċedura stess. Għalhekk il-hysteroscopy tintuża għal żewġ modi, biex tara x'hemm fl-għonq tal-utru u fl-utru, imma kif ukoll tintuża biex titratta kundizzjonijiet tal-utru. Il-ginekoloġist tiegħek jista' jirrakkomandalek biex tagħmel hysteroscopy għal diversi raġunijiet. Waħda mir-raġunijiet il-għala tiġi rrakkomandat tagħmel hysteroscopy hi biex jinvestigaw u jaraw il-għala qed titlef ħafna demm fil-period, jew jekk qed titlef demm bejn il-period, jew jekk qed titlef id-demm waqt il-menopawża. Raġuni oħra hi biex jaraw jekk hemm xi qarnit jew polyps u fibroids. Dawn ikunu jistgħu jiġu mneħħija dak il-ħin stess. Il-hysteroscopy tista' tkun l-ewwel intervent invażiv li mara tagħmel wara li jkollha ħafna korrimenti jew ma tkunx tista' tinqabad tqila. F'dan il-każ naraw l-istruttura tal-utru u naraw ukoll jekk il-fallopian tubes humiex miftuħa. Il-ginekoloġist tiegħek jirrakkomandalek biex tagħmel il-hysteroscopy wara li jkun rak, eżaminak Ura li inti tajba biex tagħmel din il-proċedura. Jista' wkoll jgħidlek biex tagħmel test ta' tqala. Ma tistax tagħmel il-hysteroscopy jekk tkun tqila għax hemm riskju kbir ta' korriment. Dan huwa intervent li jsir taħt l-oppju ġenerali imma huwa meqjus intervent żgħir. L-intervent jista' jdum bejn kwarta u siegħa. Jiddependi x'isir waqt il-hysteroscopy. Wara li titlesta l-hysteroscopy, il-pazjenta tittieħed fir-recovery area fejn flimkien mal-anestetista jaraw li tiġi tagħha malajr. Wara tittieħed fil-kamra tagħha fejn tkun tista' tkompli tistrieħ. Nagħtuha xi ħaġa x'tiekol, xi ħaġa x'tixrob, naraw li għamlet pipì. u tkun tista' tmur id-dar bil-kumdità tagħha. L-ispeċjalist jew l-ispeċjalista jiġi fil-kamra u jirrapportalek x'ra u x'għamel waqt l-intervent. Iż-żmien ta' rikoveru li jkompli d-dar huwa qasir u inti tista' tmur ix-xogħol l-għada tal-intervent. Jekk fil-ġranet ta' wara l-hysteroscopy jkollok id-deni, jew ikollok ħafna uġigħ fil-parti t'isfel ta' żaqqek, jew tibda tara ħafna demm, ċemplilna u tkellem mat-tabib tagħna. Dawn huma komplikazzjonijiet rari u l-histeroskopi hi kkunsidrata bħala proċedura safe. Il-histeroskopi tagħtina ħafna informazzjoni fuq l-istruttura tal-utru, fuq x'hemm fl-utru, kif ukoll nistgħu nagħmlu trattament.
Lura għall-Prime Time għada fit-tmienja u għaxra ħa niltaqgħu biex nilagħbu kontra 30 sekonda ċ-ċans tagħkom li terbħu l-flus cash. Però qabel ma nħallikom u nsellmilkom għal-lejla nixtieq nfakkarkom li aħna u Sterel Garda irridu naraw ir-ritratti tagħkom u tal-familja tagħkom. Ibgħatuli r-ritratt tal-familja tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonici.tv u grazzi għal Sterel Garda intom tistgħu toħorġu rebbieħa. Pratikament terbħu rigal biex intom u l-familja tagħkom fil-ġranet li ġejjin l-ikliet tagħkom ikunu naqra iktar speċjali, pratikament ir-rigal li ħa terbħu ovvjament tistgħu taqsmuh mal-kumplament tal-familja u nkunu qegħdin nagħmlulkom dik l-ikla li ġejja jew forsi l-ikla tal-weekend jew inkella l-ikla ta' xi ċelebrazzjoni partikolari naqra iktar speċjali grazzi għal Sterel Garda. Qed nistennew ir-ritratti tagħkom. Jien minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ. Nawguralkom is-serata t-tajba, l-lejl it-tajjeb, u komplu segwu l-istazzjon favirit tagħkom. L-Istazzjon One, niltaqgħu għada. Ciao. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.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
Esprit Eliv Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek.
We are Cosmopolitan Developments.

Logo Express.
Eva Garden.
Privé Hairdressing.
Oriental.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.